i mah tikah tuanbia in pakhat te tahchunnak van lak ka duhmi cu ai pehtlai ko rua ka timi cu an nih independent period lio ah khan lolleji kan khel lio ah khan mirang kut in luatnak luatnak ding kan khel phundang siah cun democracy mirang kut in lonnak kan khel lio ah khan tlangcung mi pawl le kawlrawn pawl khan hmun khat ah kan khel ṭi hna i Aung San nih mah lio ah i yakhain te hna zong nih khan Aung San kha kha ti sian kan ni pine kan pe ve u ti si pine kan pe ve u ti cu phundang cim federal kan pe ve ti si le Aung San nih timi cu a vei um ko rih seh pine kong te hna zeidang kong te hna hi cu kan mah te in kan i okay tabo cho luan le ying ah hmasa ta ko si independent ah hmasa ta ko si mirang pawl pia ta na phi sin hmasa ko si lo kan in chung pia ta na kan ma te kan phi sin te la an ti e phun dang sim sia chun democracy hinga hmasa si lo federal chun hua kan chei te la ti ban tuk ki se

Zeicah si ti si ahcun democracy le independent kan timi democracy rol an min tikah cun kawi pawl cu makha bel khan cawi cang cu le kha chungah khan bel chung i ummi federal tayinta aji kha rak min rak min lo cu aw le an nin in hmuhmi cu e kan bu min ti cun hmu e na kha bu chungah khan komciar hna kan tayinta aji hna kha komciar samen la mu kha komciar kha min lo cu le chimnu chanmi cu kha ruangah khan kadi timi kha zumh

maka kha bipi tuk le zei ruang hlat si ti ah cheukhat den tila ong san pe thi cu ong san thi la se lo apek on hala si kan ti nan zei thla ruwa thi hau ti sia minung hi a thi kho kan se minung hi a thi kho kan se cho le a ho si cheu zong a ani he anung dam ko la le ani sinak hen kan miphun sinak ap ko si ani sinak hen vei kan zumnak ap ko si ani hi vei ani he hin bekam nak to ko si asinain makhap nu makhapa kha thaizing kip tu minung minung kan chim kho lo cuca cun zei thachin miphun kong kau kha minung pumpak ah ap ok tha lo miphun kong kau kha kadi ka in ke biakam nak me ni miphun kong kau kan ap kho lo Zeihlah a hau ti si ahcun contract ki hnatlaknak min thutnak give and take ape hiti ape ayu bak tuak kan hau tlangcung mi kan kongkawa ah le hi zawn ah hi cu caah cun kawl pawl kan zum hna lo kan timi hi blind li kan zum hna lo si lo tuan bia um cang le cu cuti si ahcun kawl pawl kan zum hna la lo le zeihmanh kan tuah ni la lo maw kawl pawl he zeihmanh kan chawn la lo maw kawl pawl he zeihmanh kan tuah la lo maw tuah e asinain tha zawn ah khan atu kan ti bantuk khan khi kawl pawl nih an kan zaangfah lai i federal an kan pek lai kawl pawl nih an kan zaangfah lai i tlangcungmi kan covo an kan pek lai timi kha zeitik hmanh ah vawlei cung ah zum awk ṭha lomi si nai ngan hi ah zaangfah um lo Mai ngai yi teipar ah political science ah ve zangfahnak um lo. Le zeithil si cun bargaining se kau, give and take se kau. Le zeithil si ti sa cun tlangcung mi kan covo zeitik alak kan ngah lai, federal zeitik alak kan ngah lai behalnak um lai. Zeitik alak kan ngah lai ti sia cun kawi pawl nih an kan ṭih tikah kan ngah lai. Kawi pawl nih kan herh tik lawng kan ngah lai. Kawi pawl nih eh an lo in kan um kho lo hute an lo kan um sual ah an lo um kho kan salo hite an duhmi kan pek hna lo ahcun kanmah pei kan sakho ti lo hi timi dir hmun an lung fian tik longah federal kan pek lai zangfahnak kan zeitik khun ah kan pe lai lo ong san te hna su ci te hna unu te hna nakin mit tluang mit tha mi fim ti ruami gandhi te hna chan nih nehru te hna chan nih india ram i ummi minority pawl federal an pe bal hna lo an pe an rak pe hna lo a piak zong pe bal hna lo an ceihpi hna maw ceihpi he dak thap phi zo te hna atu nakaland india ram nakaland atu pine i an pa bik te hna india ram independent nga san hman in an ne ni nakaland pine nei ngan rak cheng ya chang ador di hna india ram atu mi atu hi kan mifim faran pawl vawlei cungah ṭhatnak le democracy le ṭhatnak in pathian tluk i ruahmi hna pawl hmanh sin hmanh ah khin an rak nor cang hna an rak chim cang hna an pe hna lo vawlei cungah atha khan rak sak hau lo le cucaah cun politic ahcun a dor i dor hau le mah ruangah zeitlai si ti si ahcun kawl pawl nih an kan herhnak ding kawl pawl nih kan lo a onum khawh an kan ṭihnak ding an kan shengnak ding an kan herhnak ding dirhmun kan serta hnu lawngah kawl pawl hi pe yu kan tuah khawh la cucu tlangcung hriam zei ruangah dah hriam kan tlai tinak timi kha khal ruang an si zei ruangah dah tlangcung mi party pawl adang tein kan dir zei ruangah dah kan kan vote kan hlum la kan ti an kan zangfah an kan zangfah ruangah zeitik hmanh kan pe la lo an kan herhnak caan te chuak te si ti kan du independent hnu khan zoh si law unu nih an nih kawi pawl cu an duhmi democracy an ngah cang le an hna ngam cang le tlangcungmi nih kan duhmi kha kan hal tikah pakhat man kan pe duh ti lo unu nui timi cu federal suram a kong ba u kwa a ti ko cu

kawl party nih kawl pawl an hna thian hawh somli somwa kum hnih a thimnak an tuah somwa kum ruk a thimnak an tuah tam hnih thimnak an tuah zeitik hmanh ah tlangcungmi kan duhmi kan pe duh lo kha tikah an lungdong le karen te hna mun te hna hriamnam an tlaihnak si taktak ahcun le chimnu chanmi cu kha tik ah khan zeitlang chuak ti si ahcun ton bia ve political history cu kan mah nak nan theih deuh mi va sakau lai nan ai pe tlai mi sia ca khan van chim kom ding lo i mah tikah an kan herh lo tik ah kawi party nih kawi pawl nih kan herh lo tikah kan duhmi federal pakhat ma kan ngah lo kan an hna kan cheh hnawh peng nain thong kan ko som nga kum riat phasa bala pahnih a kuai a kuai le cang ka khan

phasabala an party kawl party kha zatceu vaved an ṭhen mating maying kan tila chu ko van thlan ahcun zatceu vaved an ṭhen le kha zawn te ah khan me khat me hnih nih minung pakhat minung pahnih nih biakhiak kho cang kha zawn te ah khan unu thin phang cang unu thin phan tik ah zeidah tuah ti sia cun federal ca ṭha lo e zei e zei e timi kha vei ni zan tha chin ka chin an khong an an hroitu pa labang ni cun unu cu democracy aling talet tile democracy piang pian timi chak zong chuah pha le ka chin pawl ni budget an hal tikah sian pawl nih budget an hal tikah a pe du tha lo asik na chut na ti na liawa khan cun chin le yakhain le mun zong nih pine kan pe u tiah an nor thong khan ko som nga kum kum kum thum kum li kum nga kum ruk tiang an nor peng bua unu nih hna che peng mi a chon jong chon du ban hna lo mi kha kha pahnih man koi la chang ka en elo ka lo ne la hete ti la chang kan zai tua ti se chan ya khain ram akal le pi ne kan pek na la ti ma khate kha bi pi mi se an kan her long a to ho pek kan duh cu awk an kan harh lo cun kan pe bal lo nai nganzi cu kawl pawl lawng sa lo vale cung sa ko vale cung phung si cucah cun nan hei theih dih ding mi si ko kan democracy ram nan le kan dak nan thei deuh ko la cucah cun chim nu chan mi cun an kan herhnak zone te kha a chuahnak a chuah tikah cun ma kha zone te khan kan duhmi federal le ma te uknak kan duhmi kha vei phunghrampi ah kan luhter la le min kan thut la le takhan anung lai system mah te khokhannak phunghrampi kan ngah ro hnu ahcun aho party po teinak va hmu ko hna se poi ti lo nain mah te khokhannak atu kan duhmi federal kan khel cuahmah mi self determination makha zawn phunghrampi a luh khawhnak ding ahcun kawi pawl nih an hna tlak hau le makha an hna tlaknak ding ah khan atu kan chim bantukin an kan zaangfah ruangah khan kan pe la lo le an kan herhnak zawn te kha ser hau le a ngai ngai te kawi pawl an mah an mah an kuai song he vanṭhat ngai si ting kan kan ruah le khi zawn te ah khin ve besai da ti bol ai nin te la ting kan ruah mu khi zawn te ah khin ve khi zawn khi zawn khi voi a um peng la lo kha bantuk kha kan tuah peng kho cu phone la lo kha kha le joker timi hi vei voikhat lawng ca thlak ko nain kha joker timi te kha kan chuahpi khola ti kan rua le kan bia zong sau lai i e donghnak ah kha kha kong le cu party kong hna a va tla sual lai i party kong cu cu zan ah tampi chim ka duh lem lo i pakhat te uh, kan identity kong he pehtlai in uh, tlawmpal te van chiam ta ka tu i kan miphun identity kong he pehtlai hin ma CYO i ka chim mi zong ah a dang dang zong ah hin kai ka politic hi identity politics deuh hi ka chim peng mi si i uh, thim nak te hna election te pawl hna ve hna hi cu kan target selo tiin ka ruah pengmi si e cucaah cun identity kong he pe tain kom kalnak po ka chiam ca hen pakhat te ka chim cia pa mi zong sa ko nan van ten ka duhmi cu tu hnu kum som thum kum som nga rong ah cun hitining te kan kal si ahcun lai miphun hi uh, a miphun cun kan tlau dih lai lo nain miphun pakhat i theih vawleicung nih miphun pakhat ah theihtlak ding dirhmun le kawlram zongah miphun pakhat i theihtlak dirhmun ahcun kan dir kho ti lai lo tin ka ruah le cucu ngaihchiang ngai si tin ka ruah le cucu cu a kong lam factor pawl cu tampi nan theih ciammi si ko i tampi ka chim ti lai lo i kan milu tlawm tuk hei ti bantuk zeidang tu lam cu chim zong ka chim cian ammangmi si Maw cu lakah ka siaram lo ngaimi pakhat cu khi thlanglei laitlang i aw tikhin van chim ta ning la ka duhmi cu Kawlram ah hin atu kan nih kan politic i kan timi cu Aung Aung San Suu Kyi nih Ting Sing nih Shui Man nih Tan Sui nih Khunthu U nih a cu ni kha ni ti ronghrang i politic nakin ralkap nih meithal nih timi nakin a ṭihnung deuhmi cu kan mino a bik takin ramleng hna cu ka thei lo i kan mino ram chung tampi nih Laimi sin ningzak an ningzahmi a poi deuh ti'n ka ruah. kuanfang ca kan hrial khawh men lai nain khata bantuk thinlung zawtnak ca invisible si i hmuh khawh lomi thil si ca hrial har tuk le ralkap laitlang ah battalion hlei thum an sorry ralkap battalion hlei hni le hlei hlei li karlak laitlang an kai i ralkap sakhan pakul ah sorry sawmnga le pakhat deng lo an kai ralkap thongthla reng lo laitlang an um cu nakin ka ṭih deuhmi cu yakhain yakhain pawl palo ah thongsawm thum reng lo an ummi ka ṭih deuh ralkap cu ralkap an an chan ti cu an kir men lai nain khana pawl khan kir lai lo le mah kong he pehtlai in yakhain kong he pehtlai in pakhat chim ka duhmi cu kan kan politic piatatnak hi laimi kan piatatnak hi a kual lawng si ti lo ile hi tikah khi uh, miphun kong chim hi racist na hi kan cun chan na foi te nan tampi ka chim lai lo nan identity kong he pe tlai tu hin ka chim du mi se le yakhan kan huat hna lo kawl kan huat hna lo kan huat mi le kan duh lo mi cu miphun dawpdolh kan kan duh lo assimilation kan duh lo cucu kan duh lo mi si le dawpdolh an kan tim mi khi kan duh lo mi si le atu thimnak he kum thong le kum hlei nga thimnak ah hin azeinak mon ke ka sia rem lo mi le ka hnak ka dok peng mi cu zei le si ti sia cun atu party kha party laitlang ah cucun sala an kai la ti mi nak man in Yakhain MP Laitlang ah Chin State Parliament ah nan hmuh te men lai. Cucu nan siaram lo deuh cio la ti ka ruah. Le Palehua khi a king kanan pawl le ve pawl cu ve caa zong ka ṭial cangmi khi Pale Palehua nih a chimmi Chin politic timi kha muko me ka sin zong ka ṭial bal i mah zong kan nan ṭial bal cio la ta ka ti. Palo ah ahhin thongsawm riat an um i yakhain thongsawm thum hrawng an um i macu cu hnar cheu nan cheu siah cun pine hluttaw cu kuzalenia cu hmunhma cu hnar cheu hnar cheu in khuai si i hnar cheu nan cheu siah cun hnar cheu a tanglei kha thongsawm li thongsawm li in cheu law thongsawm li thongsawm li ah yakhain pawl ke a thlum deuh an um tikah khi ka zawn ah khin thongsawm li chung ah thongkul hmanh yakhain si hna seh law me na phun an tling na cu atu yakhain party palo a zung an sei cu zung an phun lio zong keimah zong ko um le yakhain party khong song pawl he zong cu hoi kom ngai kan si ko we chak zong kan chuat ri ko asna in party level in hoi kom kan sinak ai dang na miphun level identity level le assimilation pongsan mit in zau sia sin kan ti bak na le atu pongsan ning te sia chun hit ke mp pakhat lai tlang a miphun dangmi kai khawh dirhmun kan tir cang le khati bantuk uh, cunsul pakhat te uh, kan thak dawmi van chim ta ka tu mi cu mission rian kan mission rian tuan na kong he pe tlai zong ka vai pe tlai i yakhain pi ne a uh, nikum Mark thlam a si. Pakhong sin lai te ah khan kan party signboard ṭim puai kan tuah i signboard tinhnak puai kan tuah i mah cu ahcun meipong miuh ah khin si i meipong timi khua khan si. Oh, khi pakhat van chim ka duhmi cu Yakhain ram ah hin Laimi tingkhat le thongsawm an um cu. Tingkhat riang lo mu an um. Le mah tikah makia khin signboard ṭinnak kan tuah i cu kan i ka celh lo ngaimi pakhat cu anmah sungtu laitu hei ti bantuk a shu pawl khin tam ngai i mah anmah an thuam te khin lamnak le khi signboard onnak lamnak le hlasaknak kan tuah la an ti pupa lamnak mo kan tuah la an ti hmusaknak kan tuah la an ti ane tim di khotale in rak ra di ma chu chu ro lawa kan thok la kan ti zinga an rak rai an an hruaitu pawl an rak rai sia lamnak puai vialte kan khiat dih lai ti ra zia ruang ah hme cu cu ti atu kha biachok vai a leng i ve yakhain le kan una pawl nih hi tu bantuk tuah hlah u nan tuah ding salo kan tin ti cu cu mah phum mah thuam te mah inn te lam ding tiang ka lam ngam lo dirhmun in kan thim miphun pawl an um an inn in an lau si khika hmun kan pemnak lawng salo atak tak ahcun khika yakhain ram an um ko nain yak khika hmun ke yakhain pawl an umnak hmun sabal lo ramri kan tuah piak mi soso long se ke thin lu chami chu khiti khin thin lung um le Vai ah Kawlrawn Makuai ṭai nih kan kalnak ah pakhat pa nih chimmi a donghnak ah identity kong he pehtlai in van phun ka duhmi cu. identity kong pa cu ka hei chim theo hna le kei theo zo ka hei chim hna le ma kanmah Chin miphun mu Makuai ṭai in ummi Onglan khuai um a ka ti uh, Seṭauṭaya khuai ummi pa nih ka timi cu Sia ve Chin miphun hi kan identity na kan ti i kan miphun hmelchunh maw na kan ti i kan nih kawl rawn le hin cun Chin sa ko nain kawl kan siama pawl nih kan holh zong khi asu Chin holh min kan sak ko nain cawng siama pawl nih kan min a kan thlen piak dih ko ca in cucun zeimaw paoh cu kan hmat pungṭin ah hin kawl kawl ti na kan ṭheh piak dih atu khi an mat pong ṭi khin kawl ti khan ṭheh ngai hna cu mu chin an sa ko nain i asian ka tuak mi cu kan chin miphun sinak ah identity a tangmi cu pakhat te lawng ka hmu cang ti ma cu zeilet si ti uico sa kan ei mi hi si ti uico sa kan ei mi pakhat te lawng hi kan identity a tangmi si cang ko rua ka ti ti asian cun uico sa cu rak kai lang mang te ko ne u ka ti le chim nu chami cu khi ti tining te kan si ahcun kan miphun sinak hi kum som nga kan thing khawh lai ka zum lo ne kanmah chungin thlennak kan tuah hau cucun ak dopdol a kan tiamtu kan kan ralpa zong kha kan tei a hau i culo ahcun tining te dir hmun kan dir a si ahcun ka chim du sammi cu Chin miphun hi vawlei dongh tiang kan hmun lai kan kan zei lai kan timi hi si dawh si lem lo hi tining te kan kal ahcun le hrim ṭhannak taktak atu kan SG pa puzing cung chim bantukin miphun dawtnak le miphun tanhnak thinlung kha ke kan mi tai ali vai asang cem mi dir mun kan tin lo cun hi tining te cun ṭihnung ngai kan si timi te kha ka van chim ka bia dong sau le ma bia sari sa